Adehyeman mmaa me ma mo nyinaa akwaaba ma mo akye ɛba Ghana Web TV so. Mmerɛ aso sɛ asɛmsɛ bɛka seɛbɔ, nsɛm ahodoɔ a ɛrekɔ so wɔ ɔman Ghana ha ne amanɔne. Anɔpa yi mebɛbɔ ne tofa de bɛsom mo. Nsɛm a mede rebrɛ mo no ɔsɛmufoɔ w'asɛm mu kama na mede rebrɛ mo. Me a mede kaseɛbɔ no reba nso me din de Akosua Owusu-Agyemang. Yɛngye ahome na yɛngye kaseɛbɔ no nkyerɛmu. Mehyɛ aseɛ wɔ kaseɛbɔ no mu deɛ a na ɛne sɛn Ghanafoɔ ne Ghana manpanin John Dramani Mahama rehwɛ anim sɛ Nyame yɛ adom mo a amanaman ahodoɔ a ɛwɔ wiase ha bɛgye ato mu sɛ slavery a dodoɔ no ara nim sɛ ɛyɛ nkoasom mu no wɔbɛgye ato mu sɛ ɛyɛ bɔne a ɛtia nnipa na ɛno Ɛna wokopue mu wɔ UK mmarahyɛbadwafie de ahyɛ sɛ akɔyɛ asɛm yie bebree ɛwɔ hɔ ɛne sɛn mmarahyɛbadwafoɔ ɛtena ase na wɔn tena ase no wɔn toto adwen ɛde fa ɛyɛ adeɛ a Ghanafoɔ pɛ sɛ amanaman ɛgye to mu no na ɛno ɛna mmarahyɛbadwani baako ne din ɛde Bell Ribeiro adi Wɔrekasa na wɔkyerɛ UK foɔ ne sɛ, sɛ wɔn antumi antena ase anyɛ adwene baako angye anto mu sɛ nkoasom no ɛyɛ nokorɛ sɛ ɛyɛ bɔne ɛde tia nnipa deɛ a, anhwɛ a ɛbɛha adwene yie paa. Na ɔkaa sɛɛ wieeɛ ɛna ɔpanyin baako a ɔwɔ ɔno nso wɔ UK mmarahyɛbadwafie hɔ nso sɔre gyinaa ne nan so ɛde too dwa sɛ, ɛwɔ mu sɛ deɛ maame no ɛreka no ɛyɛ nokorɛ deɛ nanso no sɛ UK man no ankasa ɛbɛgye biribi atom na wɔayɛ nhyehyɛeɛ de afa biribi ho a, na kyerɛ sɛ ɛyɛ aban no asɛdeɛ na ɛsɛ sɛ wɔyɛ nti ne nsɛm a wɔde abɛto dwa no deɛ, wɔne no yɛ adwene nanso ɛsɛ sɛ wɔde ɔhwɛ na mmara ɛfa mmara kwan so na biribiara tɔ din. Nti ɛno na wɔaka kyerɛ ɔpanin a ɔde saa nsɛm yi kɔpue wɔ UK mmarahyɛbadwafie sɛ ɛbɛyɛ a wɔn wɔnhwɛ sɛ nneɛma no a wɔpɛ sɛ aban no, ɛyɛ UK aban no tena ase ka no, Wɔde bɛfa mmara kwan so na wɔade biribiara ato yie pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a biribiara bɛtumi akɔ nkan. Video no a wɔkaa saa nsɛm no wɔ hɔ no, woba ghanaweb dɔt kɔm a, wobɛnya bi no ahwɛ. Metoa kaseɛbɔ no so deɛ a na mede rekɔ ɛyɛ Ibrahim Mahama ho nsɛmsɛm a n'ano ya ɛmaa ne homene so wɔ ɔman mu ha. Ɛne sɛn? Yɛbɛnyaa ne nteeɛ sɛ ɛyɛ IGP Ɛyɛ task force a wɔate no soronko koraa no a bebree no ara nim sɛ yɛfrɛ wɔn Black Maria no, wɔakɔto ahyɛ Ibrahim Mahama yi so, wɔne n'abusuafoɔ so adufudufo, wɔaboro wɔn ama ne se mmiɛnsa atutu afiri n'anum. Na ɛno na nsɛm no bɛtɔɔ dwa no, Ghanafoɔ bebree reka sɛ ɛbɛyɛ a anka IGP, saa team a wɔate no, Wɔ wɔn ngu no koraa na hyɛ sɛ ɛɛ biribiara ntɔ din. Na ɛnyɛ ɛno nko ara, bebree no ara nso resan akyerɛ a, a sɛ Black Maria yi, wɔn ho nsɛm bebree, ɛnyɛ nyɛ nyɛ nyɛ nyɛ nyɛ, hyɛ sɛ bɔn, ɛne sɛn ɛnnɛ wobɛte, yɛ sɛ wɔakɔ akɔyeyɛ wei wɔ ha, wɔakɔ akɔdu fuo bi wɔ ha. Na ɛno na Ghana web yi atena ase akeka nneɛma ahodoɔ binom a amanfoɔ bebree de aba abɛto hɔ sɛ Black Maria yi, wɔayɛ a, ɛno nso wɔgyina so sɛ nka ɛbɛyɛ a IGP Engu eyi tim no koraa. Ɛɛ, yeyi Ibrahim Mahama bo a wɔboo no no firi hɔ nso a, amanebɔ no san nso kyerɛ sɛ ɛyɛ nnwomtoni a wɔfrɛ no Fancy Gadam. Wɔ ɔno nso so, Black Mariafoɔ yi, wɔkɔyɛɛ no kyɛ sɛ pasaa, wɔboroo no ne adeade, na ɛno nso so wɔ hɔ. Afei nso so, wɔkyerɛ a, ɛyɛ Black Maria tim yi koro yi ara Wɔne ɔhene bi a wɔwɔ ɛyɛ Banvum nso kɔ kosii anim ahyɛsɛ na ani anyan yie paa. Ɛnam so maa mmabunu ne adeade bo fuiɛ ma wɔne ɛyɛ apolisifoɔ yi sii akan hyɛsɛ na ɛsɛ w'ani ɛnsɛ sɛ yɛka kyerɛ. Ɛnti wei ne amanebɔ bi a anɔpa yi aba bɛtɔ Ghana Web. Ɛno nso so video no da website no so, woba hɔ a wobɛnya bi no ahwɛ. Owura Kwesi Pratt bebree no ara nim sɛ wɔ no ɛba no nsɛmtwerɛ adwuma no mu deɛ a na hyɛ sɛ wɔdi mu akotene paa, ɔyɛ panyini wɔ adwuma no mu. Na wɔde nsɛm bi ato dwa a ɔrekyerɛkyerɛ nea ɛsiiɛ mmerɛ a wɔdii kan ne Ghana mampanyin, kane mampanyin Jerry John Rawlings hyiaeɛ twetwee nkɔmmɔ. Na ɔkyerɛ a ansa na wɔn mmienu bɛhyia no na asɛ ntɔkwa bi wɔ wɔn ntam, asɛ wɔn nyɔnkofa bi nni wɔn ntam ma obiara ne wɔn bi retwe manso bi saa no. Na wɔse na ɔpanyin no, ɛyɛ ɔpanyin a wanya ne baabi korɔ yi, Jerry John Rawlings no, no wa, wabɔ mmɔden ara sɛ ɔpɛ sɛ ɔne ɔno, Kwesi Pratt no, hyia, nanso ne nyinaa wɔyɛ a wɔmfa n'adwene mfa mma no. Nti wɔse ɛhɔ na da koro na hyɛ sɛ Rawlings no baa n'adamfo, ne din de Ralph Kesley Hayford hɔ sɛ nka ɔbɛyɛ a Wɔne Kwesi Pratt ne ntimi nkasa na ɔne no nhyia na wɔn ntwetwe nkɔmmɔ. Wɔse wɔgye too mu ɛna wɔn hyɛɛ no. Wɔn hyaeɛ no, nkɔmmɔ a wɔn twetweeɛ no, kyerɛ sɛ four and half hours ne akyire ɛna wɔn twetwee saa nkɔmmɔ no. Wɔse nkɔmmɔ no na ɛwa yie paa, ɛbaa ne saa mpo a amanfoɔ bebree na ɛyɛ wɔn nwanwa sɛ ei, na wo obi a yɛnim sɛ sɛbe ɔmpɛ wo asɛm a ɛnam ne so ma yɛakyekyere wo mpɛn bebree no, wotumi ne no kɔtena ase twetwe nkɔmmɔ ma no kyɛ saa, adɛn? Ɛno na Kwesi Pratt de aba abɛto dwa, enti woba ghanaweb dot com a, ɛno nso video no da hɔ. Metoa kaseɛbɔ no so a, na maba abɛpue mu wɔ Ibrahim Mahama ho nsɛmnsɛm yi ara, na mmerɛ a Ibrahim Mahama baa abɔnten de bɛtoo dwa sɛ apolisifoɔ, ne titiriw ne Black Maria Team no, kyerɛ sɛ wɔato ahyɛ no so aboro no ne n'abusuafoɔ no, apolisifoɔ nso twerɛɛ nkrataa tententen bɛtoo abɔnten sɛ ɛnyɛ nokorɛ. sɛ wɔn kɔ kɔboo Ibrahim Mahama na polisfoɔ no kyerɛɛ sɛ na wɔn mmom nka wɔn reboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nkorɔfoɔ bɔnfoɔ bi a na nka wɔpɛ sɛ wɔto hyɛ Ibrahim Mahama ne n'abusuafoɔ so no wɔn bɛgyegye no, wɔn bɛtwitwa agye no afiri saa nnipa bɔnfoɔ no nsam. Na seesei ara deɛ video bi aba abɛtɔ abɔnten na video no kyerɛ sɛ ɛrekyerɛ Mmerɛ a asɛm no ankasa ankasa siiɛ na video no mu no wohwɛ a, bus a Ibrahim Mahama ne n'abusuafoɔ te mu no wɔ video no mu bi na afei nso nnipa bebree nso so tete moto so na wobɛhu sɛ nnipa bi nso so gyinagyina buses no ho, wɔhyehyɛhyehyɛ apolisifoɔ bullet proofs yi ne akadeɛ yi bi a bebree no ara nso so sɛ wɔn na ɛyɛ Black Mariafoɔ, ɛyɛ apolisifoɔ no. Na video no ankasa no. Baabi apolisifoɔ no kaa sɛ nka wɔreyɛ atwitwa agye Ibrahim Mahama afiri nnipa bɔnfoɔ bi nsam no, video no, saa nneɛma no a wɔkaeɛ no, ɛnni mu bi. Enti bebree no ara resusu sɛ aah saa apolisifoɔ no, wɔreyɛ ato mfuturo agu Ghanafoɔ ani, kyerɛ sɛ wɔredaadaa Ghanafoɔ. Enti video no wɔ yɛn wɛbsaet no so, bra na wo nso bɛhwɛ bi na nya ɛho adwenkyerɛ. Mede kaseɛbɔ no reba awieeɛ deɛ a na merebɛwie wɔ Sam George ne Lincoln University ho nsɛmnsɛm so. Ɛne sɛn? Ɛnnora na ɛbɛtɔɔ dwa sɛ Lincoln University ɛwɔ Abrokyiman mu na wɔpɛ sɛ nka Nyame yɛ adom a Thursday yi a ɛreben, March bosome ne da a ɛtɔ so aduonu nsia no, nka Ghana Manpanin John Dramani Mahama wɔbɛma no abasobɔdeɛ, kyerɛ sɛ Honorary Doctorate Degree, nka wɔde bɛbɔ n'aba so. Na ɛnnora na suapɔn no de bɛtoo hɔ sɛ, kyerɛ sɛ, Nsɛm bi rekokɔkokɔ so nti saa adeɛ a ɛyɛ saa abasobɔdeɛ no a nka wɔpɛ sɛ wɔde bɛma Ghana mampanyin no, wɔatwe asa, wɔnnya mfa mma no biom. Na mmerɛ a nsɛm no bɛtɔɔ dwa no, Ghanafoɔ bebree bo afu yie papapapapa sɛ ei, deɛn nti na Ghana dehyeɛ, Ghana mampanyin, onimuonyamfo John Dramani Mahama motumi yɛ no sɛie? Na ɛno na Sam George, ɔno nso so aba abɛkasa bi, ɔse ae, ɔno deɛ n'ani agye koraa sɛ ɛyɛ Ghana mampanyin, Watumi agyina ne nan so a nkurɔfoɔ no kaa saa asɛm no, wamma no anha no. Wɔse wɔn deɛ, n'ani agye yie pa ara, na ɔwieeɛ nso, ɔkekaa n'adwene kyerɛɛ Lincoln University sɛ, Ei, na mo mo ne sɛɛ ne hwan a mo motumi bɛ bɛ bɛhyehyɛ mmara de ma Ghana aban no na afei nso yɛn mampanyin? Na ɛne sɛn? Ɛɛ, mmara a Lincoln University de bɛto dwa sɛ ɛyɛ abasobɔdeɛ a anka wɔmpɛ sɛ wɔde ma Ghana mampanyin, wɔatwe asan no. Bebree no ara de aba abɛto dwa sɛ Ɛkame ayɛ sɛ LGBTQ ho nsɛmnsɛm a ɛnnɛ wɔde ho nkrasɛ akɔ akɔto mmarahyɛbadwahwia a wɔhwɛ anim sɛ mpanyinfoɔ bɛtena ase na wɔde saa bill no aba abɛyɛ mmara no, ɛno ho nsɛmnsɛm na ɛnam so ma Lincoln University ɛnnɛ abasobɔdeɛ no wɔatwe asan. Na ɛyɛ bill no a seesei ɛda mmarahyɛbadwafie no wɔhwɛ anim sɛ ɛɛ gay ho nsɛmsɛm ne lesbian ho nsɛmsɛm a ama ne ayi ne ti wɔ ɔman mu ha no, wo a yɛbɛkye wo sɛ wobɛyɛ biribiara no, yɛde wo bɛkɔ akɔto mfiase ɛna afei nneɛma bi ahodoɔ a ɛkekakeka ho. Enti ɛno na ɛnam so a bebree no ara nim sɛ suapɔn no, wɔatwe ɛyɛ abasobɔdeɛ no asan. Seesei Asam George sɛ ɔno deɛ, ɔno no, ɛɛ Mampanyin Mahama, wayɛ adeɛ pa ara, wayɛ adeɛ, ɛbɛyɛ koraa abasobɔdeɛ no, wɔde ba koraa ma no nngye biem. Aha na mmerɛ bɛma ho kwan sɛ nsɛm a anɔpa yi yɛn nsa kaeɛ no, yɛde ɛba ba abɛsie. Yɛda mo ase sɛ mogyee berɛ na mohwɛɛ yɛn. Me a mede kaseɛbɔ no brɛ mo nso, me din de Akosua Owusu-Agyemang. Worepɛ nsɛm ahodoɔ bi akenkan a, ɛnneɛ na mɛsrɛ wo sɛ kɔ www dot ghanaweb dot com na kɔkenkan nsɛm no bi wɔ hɔ.